Hwyl! Lleic yw enw fi. Mae yn mis Mawrth. Mae mis Mawrth yn mis codi ymwybyddiaeth i tiwmor yn ymennydd neu brain tumours. So fi ma i esbonio bach am yn hanes i gyda nhw. So mae gyda fi dau i gael. Mae gyda fi Bob a Dave wedi enwi ar ôl y Minions. Mae Bob y tu seis yn llygadu yn byw fan hyn. A mae Dave yn byw reit dri bwysau fyna, ond mae fe lot llai mae fe wedi ffeir na. So, essentially beth un nhw yw intercranial, intercranial arachnoid tumours, sydd ni, neu cysts. Mae unrhyw beth sydd yn eich pen chi yn dueddol i cael ei alw'n tumour yn syth, yn lle cyst. Dyw bob tumour ddim yn golygu bod e A canser? Mae ambell i tiwmor yn benign. Mae 'da fi dou benign tumour, ond yn anffodus dyw benign ddim wastad yn meddwl bod nhw heb eu problemau. Mae lot o bobl a brain tumours a fydden nhw ddim yn gwybod amdano nhw. Maen nhw'n byw gyda nhw, maen nhw'n benign yn amlwg, ond maen nhw'n byw gyda nhw'n blynydde a 'swn nhw ddim syniad bod nhw 'na. Mae rhai pobl yn marw byth yn gwybod bod brain tumours gyda nhw. Maen nhw mwy common na beth chi'n meddwl. Ond Gyda fi, dechreuais i cael symptomau. Mae cael symptomau yn eitha rare, really. Dyw e ddim yn rhywbeth sy'n digwydd i lot o bobl sydd â nhw. Ond um, 'da fi, fi'n cael migraines a maen nhw'n cael fe'n idiopathic stabbing pains sydd yn rhoi'r posh o weud ice pick headaches. So ice pick headaches yw Teimlad fel sy'n rhywun yn trawd drillo o tu fewn i'ch pen chi mas. Mae nhw yn intense iawn, mae nhw'n para ti 2-3 munud, ond yn y 2-3 munud yna mae fe'n bron yn amhosib i wneud unrhywbeth arall. Y ffordd i fi'n delio dyna yw cael gymryd o pressure yn am hen a gallai. Ond mae'n rhan ffordd o ddelio gyda fe. Yr, um, yr amser ffindo ni mas oedd y peth gweitha i fi, mas o'n brofiad i gyda nhw. So ffindo ni mas gollon ni myngu claddu myngu cael ysgan ffindo mas a chwarae yn cup finals yr hoci lawr yn Sophia Gardens i gyd o fewn hwech dyrnod i gilydd ar y pryd o'n i ddim yn gwybod os o'n nhw'n benau neu fyddo o'n i jyst yn gwybod bod gyda fi dau bryd yma so oedd na'n anodd iawn ar y teulu a gweld gweld nhw'n dioddef oedd y peth mwyaf caled oedd mam yn mynd trwy lot ar y pryd, odd hi newydd golli mam-gu, odd 'i yn delio 'da 'na a wedyn yn delio gyda'i merch hi efalle a rhwbeth terminal yn 'i phen 'i ar y pryd 'ny. Odd yym odd e'n anodd iawn i ddelio 'da. Odd e'n rhwbeth sydd wedi cryfhau ni yn y pendraw fel teulu on' odd yn rhwbeth odd yn rili anodd i ni dderbyn ar y pryd by- yy sefyllfa pam ni ch'mo' popeth trw'r amser yn dod nôl i 'na. Ond um, erbyn hyn, i fi'n delio gyda lot yn well. O'n i ddim yn gallu mynd trwy dyrnod o ysgol yn ei wneud yn lefel ar y pryd. O'n i ddim yn gallu mynd trwy dyrnod o ysgol heb cael crushing neu gryn neu colli egni. O'n i'n colli egni yn ofnadw. O'n i'n mynd o fod yn hollol iawn i fod yn bron ffili sefyll ar yn rhad o fewn deg munud. O'n i yn hwdi popeth o'n i'n bita so golles i pwysau'n rili rili gloi yn dancherus o gloi. A ie yeah, o'n i'n cael yr ice pick headaches ma bron un yr awr. Erbyn hyn i fi'n cael un y ddoi yr wythnos. Migraines yn lot llai tebygol i fi, maen nhw un y ddoi y mis. Fi ar tabledi mae wedi cymryd dwy, dwy, dair mlynedd i gael y tabledi na'n iawn. Mae'r combination o gael popeth yn iawn. So os, os ych chi yn y sefyllfa o'n i le ych chi newid ffind o mas neu rhywbeth neu chi yn meddwl falle o mae sef yn i doctor neu rhywbeth lan. Mynedd. Mae fe yn anodd, mae fe'n rwydd iawn i weid ond mae fe'n anodd iawn i wneud. Cael y mynedd tra bod nhw yn, chi'n troi mewn pin cwsyn, chi'n cael bod test am hael, i chi'n goffo cymryd lot o dybledi, mae'n anodd amlwg yn upset o'r stymog sydd beth digwyddodd gyda fi, es i'n sal iawn. Ond ma' fe werth e tybeth? Achos erbyn hyn i fi llu byw bywyd hollol normal. Wel, o fwya. Ma' fi'n hunan gyflogedig, so ma' stress levels yn uchel iawn i fi, oni fi nawr yn gallu ymdopi yna. A fi'n gallu delio da popeth fel bydde person normal, ch'mo' fi'n fi'n gallu chware hoci, fi'n gallu dreifo, fi'n cario mlan â bywyd bob dydd fel se dim byd 'na, yn gwbod bod nw 'na. Beth newidodd pethau i fi hefyd odd dechre galw nhw'n Bob a Dave sydd yn rhyfedd ond newch chi'n rhywbeth sbort achos ma' chi'n gweud o ma' brain tumor da fi ma' pawb fel sy'n nhw'n panico ond os chi'n gweud o Bob a Dave kick off sneb yn sneb yn meddwl llai ma' nhw'n edrych arnoch chi ambell waith fel o'n i fel mewn sŵ yn meddwl be ddiawl sy mlan hon ond 'dyn nhw ddim dyw'r panic instant 'na ddim 'na. Mae 'na'n relaxo chi fel person achos chi mor gyfarwydd ag e. Dyw pobl eraill yn amlwg ddim. Ond chi mwy cartrefol, gyffyrddus a chi'n teimlo mwy control o'r sefyllfa. Ond hefyd beth helpodd fi trwyddo lot odd 'yn nheulu i a'n nghariad i. A odd odd fel o'n i'n gweud odd lot o bwyse ar n'w arnon n'w ar y pryd. Odd mam yn amlwg yn diodde'. Odd dad yn trial cadw pawb 'da'i gilydd. a cadw pawb yn oreit. Fy mrawd obviously yn diodde 'fyd a wedyn odd 'y nghariad i gath 'i twli mewn i'r byd bron yn unrealistic 'ma o ni'n dod at 'i gilydd a o fewn tri mis i fi fod yn sâl iawn a yn amlwg y teulu i gyd yn diodde 'da pethe eryll hefyd so gath 'i twli mewn i'r byd 'na le odd jyst Wel oes dim rest. Ond mae na wedi cryfhau ni, roedd na ni ar byddwn ni ddim ma heddi. Gadwodd hi iechyd meddwl fi i fynd trwy fe gyd a byddwn fi'n ddiolchgar iawn iddi byddwn ni ddim ma heddi. heddi. Ond ie, yeah. Basically, os oes da chi pen tost neu rhywbeth trwy'r amser, neu chi'n dechrau meddwl o mae well fi fynd i doctor, cewch chi jeco. Os ydyn nhw'n gweud bod rhywbeth da chi, bod nhw'n ffindo rhywbeth, pidwch panico. Fel wedi si, mae fe'n lot mwy normal na beth o'n i'n feddwl a os chi mewn sefyllfa le o'n i le chi'n teimlo fel bod chi'n ffili neud dim byd bod y byd yn dod i ben achos bod chi'n drained a'n hwdi trwy'r amser a bod dim byd da chi'n edrych mlaen i. Mae gole pen draw tunnel. Fi nawr yn iawn, wel, ish. Ar tabledi yn gallu delio da pethau normal bob dydd a stress levels uchel iawn ar y funud, ond yn gallu delio dyn ni achos y tabledi fi arno, achos bod ni wedi ffindo fe a delio dy gydigon gloi. So os chi'n meddwl bod rhywbeth da chi, cewch i'r doctor, checwch yn mas, a pidwch panico. Ciao.